Tinoona isu chirimwa chemapfunde chirimwa chiya chekuti varimi vakawanda havadi kunge vachichirima kunyanya nyanya kuye kune mvura yakati wandei nokuti vanofunga kuti chirimwa chakananga chakauchikwa chaka chakanangana nenzvimbo dzine mvura shoma asi tinoona isusu kuti mapfunde ukayarima kubva kwakawanda mvura kusvika kusina mvura yakawandisa kuya tinoona isusu kuti ukaibata zvakanaka inogona kukupa gora kanaka semapfunde atiri kuona aya anonzi hwedza Pamapfunde anonzi hwedza tinoona isusu kuti chimwe chinhu chinopa kuti varimi vasade kurima mapfunde inyaya yekuti mbeu dzacho dzinodyiwa neshiri asi iri bunde iri tinoona isusu kuti musoro wacho mukada kutarisa wakaregerera zviya zvekuti shiri ikada kuuya ichimhara inomhara ichida kudonha saka inoshava nguva yekunhonga mbesa saka nekudaro tinoona isusu kuti mbeu iyi hanyanyodyiwa neshiri saka nekudaro tinoona isusu kuti ikarimwa Kune nzvimbo dzine mvura yakati wandei, mapfunde anogona kutipa goho rakatowanda nedzimwe nguva kutodarika chibage chaicho. Pane wekuIkrisati wakaita eh, kuresearch kwawo mbeu gore rimwe gore yemapfunde yakapa 11 tons per hectare chibage chichipa 7 tons per hectare saka toti yakaipei uyezve tinoona isusu kuti mapfunde anogona kutengeswa chero kwatotengesa asi tinogona kugadzira hupfu hupfu kana fulawa zvatoshandiswa bika sadza zvatoshandisa kubheka zvatoshandisa e, kubika maheu nekuita zvimwe zvakasiyana siyana chikafu chezvipfuwo zvedu uyezve tinoona isusu kuti pane vamwe vana chiremba vanotokurudzira kuti zvimwe zvirwere zvatenge tinazvo tikadya mapfunde tinoona isusu kuti tinoderedza zvirwere izvozvo saka nekudaro chirimwa chekuti tinoti ngatirime tochiisawo futi murotation kune vaya vanorima fodya vanorima mabhanana tinoona isusu kana mune dambudziko reirwem kana kuti manematods mapfunde tikaroteta neizvozvo tinoona kuti anobvisa manematods mumunda munda wedu wochena chirimwa chinodhererwa nemanema todzi pachouya chinonatsoita chisina dambudziko rezvirwere izvozvo uyezve tinoona isusu kuti mapfunde tikatora tapedza kupura tikatora zvasara pamusoro izvi nemashanga tikazviisa muuria mugomba yatoti uria treatment tinoona isusu kuti tagadzira chikafu chakanakisa zvikuru chezvipfuwo zvedu uyezve tikada kuisa uria eh, inonzi chii mabiko treatment Eh, zvakare anogona kutigadzirira chikafu chakanakisa zvikuru kuzvipfuwo zvedu saka mapfunde varimi ngatisamatarisire pasi ngatinatsewo marima anotipa goho rakanaka tina pasta hwedza wariko kuchimanimani uko wanorima mapfunde kunonaya mvura yakanyanya asi wanorima mapfunde ede hwedzaya wanowana goho rakanaka chimwezve chatogona kuona kubvapa maputi atoti kuchibage togona kuwana maputi akanaka ane munyushi anonaka kubva kumapfunde ewedza tiri kuona four armyworm inodya mapfunde tiri kuona isusu kuti mashizha anaya akanatsodyiwa nyanya iri muri kuona akadyiwa nefour armyworm saten chiti kune varimi patenge tichitendererawo kana kuti patenge tichiisa mushonga wefour armyworm kuna ana chibage tiine mapfunde wana mhunga e, ngatiisewo chi mushonga wefour armyworm kuitira chibage mapfunde edu asadyiwewo nefour armyworm zvinhu zvatenge tichikurudzira kuti tinge tichichenjererawo mukurima kwatiri kuita sekuona kwamuri kungoita kuti eh, zvakadyiwa zvakati wandei